Оккунум астына нарын намчын, Олымын дойдум бар чурапчым.
Үтүө күнүнэн күндү доҕоттор. Быйыл Чурапчы улууһа тэриллибитэ тоҕуон сыллаах юбилейнай бэлиэ даататын э, бэлиэтиир. Э, онон үбээстээммит биһиги нэһилиэктэрбитин кэрийэммит э, киинэ уһуллубут. хас биирдии нэһилиэк бу юбилейнай сылга туох этиһиилээҕин, туох кэскиллээҕи торумнуурун уонна туох ыра санаалааҕын дьэ сырдатан, биһиги дьэ бу материал, видеоматериал оҥороммут киинэ оҥордубут. Чурапчы историята үрдээх киэҥ, баай. Чурапчы историята үрдээх сүҥкэн, улуу. Онуттан биһиги бу билиҥҥи көлүөнэ дьон-сэргэ Руку олорон ааспыт улуу көлүөнэ дьоммутугар махталбытын тириэрдэбит уонна бу маннык киинэнэн маннык материалларынан биһиги бу тоҕуон сыллаах юбилейбытын бэлиэтээн ыччаппытыгар сырдатан тириэрдэр санаалаахпыт. Онон күндү доҕоттор бу киинэлэри көрүн, Төлөй нэһилиэгэ аҕалыаҕа, сэргээн уонна Чурапчы Билиҥҥи кэмин иҥэринэн өйбүтүгэр санааҕытыгар сырдыктык ылыныҥ диэн баҕа санаабын тириэрдэбин. Үлэни, үөрэҕи өрө тутар, сайдар саргыны салайсар Чурапчыбыт улууһун Төлөй нэһилиэгэр кэлэн турабыт. Төлөй Боотурускай улуус буоластарыгар киирсэрэ Федот Захаров суруйуутунан түөрт аҕа уустан турара. Сурукка тыһыынча сэттэ сүүс алта уон тоҕус сыллаахтан ыла киирбит. Нэһилиэги төрүттээбит кыдаала бэчээт ылан, төлөй кинээһинэн буолбут сүүрбэ биэс буруо туспа арахсан нэһилиэк аатырбыт. Ити курдук тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ сылга диэри түөрт аҕа ууһунан олорбуттара. Өр сыллаах туруорсуу түмүгүнэн Саха СССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун урааҕынан тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус уон икки сыл Муус устар сүүрбэ үс күнүгэр Төлөй туспа нэһилиэк быһыытынан статустаммыта.
Так, тотно бу Төлөй нэһилиэгэ икки тыһынча уон хәтте халтан төрдүс азы бу бардан сетте депутат үлэлиир. Мин бэйэм икки тыһыынча уон аҕыс сылтан баһылыктыыбын. Бу быйылгы сылгы туругунан нэһилиэнньэ ахсаана бес сүүс отут киһи. Так, быйылгы сылга биһиэхэ нэһилиэкпитигэр үөрэҕи ыһыла биллэриллибитэ. Ол курдук нэһилиэкпитигэр оскуолабыт уонна ДИСАП-пыт юбилейдаах сыллары бэлиэтэнэр. Биллэрин курдук оттон тыа иһирэ буоларбыт быһыытынан сысыпай сиэллээҕи хороҕо муостааҕы иитиинэн дьарыктанабыт. Быйылгы биһиэхэ ахсааммытынан оттон аҕыс сүүс отут алта сүөһү баар, онтон ынаҕа икки үс тоҕус он биир. Сылгыбыт ахсаана биэс сүүс төрдүн төрт, онтон биэтэ түөрт сүүс уон сэттэ. Биһи нэһилиэкпитигэр биир үлэлии турар сайылыктаахпыт уонна быйыл СХПК Чурапча уонна ветстанция көмөтүнэн бэйэбит нэһилиэкпитигэр саҥа молокоприемный пункт туттубут. Ону таһынан кэккэлэһэ ветеринарный пункт эмиэ үлэҕэ киирдэ. Биһиги нэһилиэк бу республикабыт ыытар политикатыгар уонна программатыгар үрдээх күүскэ активно кытта сатыыбыт уонна бу кэнники ааспыт сылларга ППМИ программатынан үрдээх үчүгэй объектары киллэрдибит ол курдук кулууппут иһэ-таһа ремоннанан үчүгэй баараҕай көстүүлээх буолбута ону таһынан искивер памяти диэммитин реконструкцияламмыт уотун күүһүн эбэн сынньанар миэстэ эбэммит аныгылыы көстүү биэрбиппит. Уонна тун ону таһынан бу быйыл биһиги нэһилиэк сүрдээх күүскэ тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтин кытта улуустааҕы управление тыа хаһаайыстыбатын управлениетын кытта тэҥҥэр үлэһэммит быйыл нэһилиэкпитигэр сэттэ хотуну киллэрдибит. Быйылгы икки тыһыынча сүрбэ сыллаах ППМИ программатыгар биһиги федеральнай трассаттан нэһилиэкпитигэр киириигэ суолга Төлөй Дириҥэй диэн стелланы туруордубут. Уонна оттон биһиги нэһилиэк уонна бары бар дьоммор этиэм этэ биир дойдулаахтарба нэһилиэкпит, улууспут, өрөспүүбүлүкэбит сайдарын туһугар бары биир санаанан, биир санаанан салайтаран, өссө күүскэ таһаарыылаахтык үлэлиэҕиҥ.
Мин э, Төлөй нэһилигин олохтооҕо Семеника Бикти Викторовичтин булабын. Бу онтон төрдүм э, холох Төлөйн аҕам бу дойду. Быйыл э, дьыллаахха онтон биһиги 12 ааҕытыбыт.

кэнниттэн сразу көһөн таххабыт көһөн таххамыт онно бырааппыт Дмитрий Бахалович Семеников олокоос бааһына хаайыстыбаҕа кыттыһаммыт кини сайылыгар туонан дойканы электрологиянан ынахпытын ыыбыт билигин булана быйыл дьыллаахха саҥа хотон туттаммыт онно сүүрбэ алта сүөһүнү кыстатаары турабыт онон онтон туох Үүбэччэ туонноот ынахтабыта тиийэр диэн былааннанан суоттан олоробут. Сайын устатанта биһиги ол мээндэ айылка олороммут уон түөрт туонна үүтү уон түөрт туонна татаха үүтү туттардыбыт. Биһиги улууспут баһылыга Ндерей Тимофеевич Наговичин быһаччы кыттыһытынан бу тыа сирин олохтоохторугар чэпчэки ыаралаах теплиция уонна Нерюнгри кураттан куурусса аҕалан ити түҥэттилэр. Иннинэн биһи уон кууту ылаан биир теплицияны туттан иннинэн быйыл дьыллаахха өлбөх оҕура таһын сиэтибит. Тыа сиригэр олорорбут быһытынан биһи сүөһү көрөн, ынах, үй туттараан, эт атыылаан, сылгы иитэн, үс атыыр үөрдээхпит. Онон туох тыа дьонугар дьоно олоро хаалбакка этэй дьоннор сүөтэ аста иттин оччоҕуна өлөн охтон биэрэхпит суоҕа ким сүөлээх ким сүөһү көрөр онтон аһаан сиэн таннан Кулура уол үүтү туттаран да буолбакка, кулура бэйэтэ аһаан, бу ыарахан кэмнэ тиийэн кэлэн эрэллэр. Онно сүөһү таас тэйиттэн олордоххо өлөн-охтон бирикэ суоҕа. Сылгыты иитин, бары аймактыгыты кыттыр кыттыгаан, табаарыстыгыты кытта, оччоҕуна эмиэ биир тухалаах буолуо этэ. Чаттан ханна баҕара нэһилиэккэ уопсайынан ханна түмсүү баар, онон үлэ тахсыылаах дии саныыбын. Онуттан биһи нэһилиэкпитигэр эмиэ оттон үрдэ элбэх түмсүүлэр бааллар. Ол түмсүүлэри кытта биһи ыкса үлэлээммит бу нэһилиэкпит сайдыытыгар кинилэр кылааттарын киллэриилэрэ улахан дии саныыбын. Ол курдук биһиэхэ нэһилиэкпитигэр кырдьаҕастар түмсүүлэрэ баар. Салайааччы Максим Евдокия Громна диэн

Бу кыайыы 75 сылын ыларбытыгарыттан биһиэхэ эмиэ төһүү күүс-көмө булда диэн ытын сыаналыыбын. Ону таһынан биһиги норуоппут айымтын дьиэтин иһинэн үлэлиир талба диэн аҕам саастаах кэрэ аҥардар дьахталлар түмсүүлэрэ баар. Биһиги араас тэрээһиннэрбитигэр бэйэҕит билэҕит культурнай эйгэҕэ үлэлииргэ үрдээн уустук онуттан түмсүүгэ бу түмсэн үлэ битэр бу талба түмсүүтэ биһиэхэ үһүдү улахан биир төһүү күүс уонна көмө болар бу талба түмсүүтэ Ону таһынан нэһилиекке, билигин нэһилиек айы бары булу үгүстэрге жинсовет түмсүүтэ, жақтылар түмсүүлер манна имеет успа түмсүү бар, нэһилиекпит иһинен ол халаачыта Пермакова Сарглана Николаевна диэн бэйэтэ оскуола эйгэтигэр үлэлиир ол да буоллар бэйэтэ уонна общественный түмсүүнэн бу нэһилиэккэ үлэлээбит ыраатта билигин бу кэнники сылларга Женсовет түмсүү аҕаачытынан үлэлээн үлэтэ эмиэ тахсыылаах баатык баран иһэр улууска араас буолар мероприятияларга биһи нэһилиэкпит дьахталлара киирэннэр онно дьэ эмиэ улахан кыттыылаахтар диибин уоннаттан эдэр ийэлэр эмиэ мантан хаалсыбаттар эдэр ийэлэр түмсүүлэрэ баар саһарга диэн Ховитанова Сарглана Николаевна диэн билигин бэйэтэ дигинен предприниматель ону таһынан бу түмсүүгэ салааччынан киирэн үлэлээн эмиэ ыһыахтарбытыгар дьону көрсүүбүтүгэр ас туора наада буолар түгэнигэр бу биһиэдэр ийэлэрбит сүрдээх түмсүүлээхтэр кинилэр да бу ыһыах сиэрин туомугар эмиэ көмө буоланнар да биир бастыҥ түмсүүбүт так оннуттан ханнык баҕара туохха ыччат нэһилиэккэ ыччат хайаан да баар ыччат түмсүүтэ биһиэхэ да баар бу дабаан дьин түмсүү тэриллибитэ олохраатта бу түмсүү ыччат түмсүүтүттэн эрдэ улуус даҕаны улууснай күрэхтиһиилэргэ биллэрин курдук бии ыччаттарбыт кыбыаҥҥа үрдээх бүстээхтэр ол курдук эрдэ бу дабаан ыччат түмсүүтэ тыцтин хамаандатынан улууска биэс төгүллээх чемпион онтон куоракка киирэннэр дьокуускай куоракка республиканскай кыбыаҥҥа иккис миэстэ буолан турардаахтар ону таһынан икки төгүл ыытыллыбыт ньурба улууһугар ыччат ыһыаҕар республиканскай ыһыаҕар уонна Мэҥэ Хаҥаласка ыччат ыһыаҕар эмиэ республиканскай ыһыаҕар тиэннэр кыттаннар икки номинация хаһаайыттар буолан турундаахтар. Иннинэн оттон биһи ыччаттарбыт бу үлэ буллун, культурно-массовай тэрээһиннэр буоллуннар, манна кинилэр барытыгар кытталлар. Уонна оттон биһиги ыччаттарбытыттан мүһүйдээх түмсүүлээхтэр уонуттан бу кэлэр дыһылларга химир нэһилиэк ханна ыччат баарынан онон тахсылаах тианыыбыт онутта ыччаттарбыт өссө түмсэннэр да өссө үлэбит такы диэн хыаналыыбын так уонуттан Нэһилиэкпит иһинэн биэс түөлбэ үлэлиир. Биэс түөлбэ арахсан олоробут. Нэһилиэкпитигэр биэс түөлбэ үлэлэбит буллаҕына бэйэлэрэ эмиэ туспа үчүгэй баайы көрүүлэрдээх, халаачылардаахтар. Түөлбэҕэ манна нэһилиэкпит иһинэн рааный конкурстары ыытабыт. Спортивнай да буоллун, культурнай да буоллун, үлэ өттүнэн буоллун. Бу нэһилиэк иһин субботниктарын ыытыытыгар бу түөлбэлэринэн эмиэ ыыттахпына түөлбэ халаачылара үчүгэй баайы көрүүлээннэр субботниктар баҕа буолаллар. Кулуп иһинэн биһиэхэ у әттэ куруһуок үлэлиир. У әттэ куруһуок бары диргэччи үлэлиир, хамныыр куруһуоктар. Манна дьоннортон оҕолоруттан хаалаан ытык аастаах, аҕам аастаах дьоннорго тиийэ барытыгар сылдьаллар. Манныттан графиктарын бэйэлэрэ график оҥороммут кинилэри бу кулуупка кэлэннэриттэн бэйэлэрэ бириэмэлэрин аттарынан үчүн баатык дьарыктаналлар, куруһуоктарын ыыталлар. Бу айта куруһуокка барытыгар салайааччылардаахтар. Ол салайааччыларбыт имеефиттээх активный позициялаах дьоннор нэһилиэкпит наһаа улахан буотах кыра онон бу Орох куруһуоктарбытыгар түөлбэбит таһалааччылара да бааллар. Орох куруһуоктарга бу түмсүүлэбит таһалааччылара бааллар. Инниннапта бу кулуп эгитигэр бары хыстар буоланнар үлэлииргэ хамныырга үрдээх үчүгэй диэн сыаналыыбын. Наталья Егоровна Төлөй нэһилиэгин талба дьахталлар түмсүүлэрин салайааччыта, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгуна. Биһиэхэ нэһилиэккэ уон ахсыс үйэҕэ оҥоһуллан тигиллибит Моҕол ураһа дьылҕатын уонна талба түмсүү үлэтин-хамнаһын туһунан сырдатыа.
Икки сыл анараа өттүтүгэр Төлөй нэһилиэгэр Билигин оҕус баһа диэн ааттанар сайылыкка Капитон Пинигин уруккута кинээстээн олорбут бай киһи ураһа моҕол ураһа туттарбыт эбит. Кэлин бу ураһа уолугар Дорофей Пинигиҥҥэ тиксибит. Акыыпка киирбит дааннайдарынан. Онтон бу Дорофей Пинигин тыһынча тоҕус сүүс он сыллаахха Иван Попов диэн Таатта художнигар атыылаабыт Иван Попов Санкт-Петербурга этнографическай музейга илдьэн бу ураһаны туттарбыт эбит. Сайын юбилейнай ыһыахпытыгар мандарус сыаллаан-соруктаан бу ураһаны көрөөрү үөрэтээри анаан-минээн кэлбитэ. Ураһа эскиистэрин эмиэ илдьэ кэлбит этэ. Ону бу ыһыахха кэлбит дьоҥҥо сэргэҕэ көрдөрбүтэ. Уопсайа он биир курдууну уонна он биир таспаны тиктибит. Таспаны тигэрбитигэр эмиэ ытык күөлгэ бараммыт бу таспа туоһу тигэ сылдьар түмсүүлэргэ сылдьаммыт, үөрэнэн кэлбиппит. Чурапчы улуһуттан уопсайа отут икки иистэнньэҥ бу моҕол ураһаҕа кыттыста. Александра Фоминична Оконешникова Мугудай нэһилиэгиттэн уон Киһилээх иистэнньэҥнэри мунньан, испэт-уоһу тиктэһүүрдээх, кэрэ көстүүлээх оол-бала моҥол ураһа аһыллыытыгар ыйаммыта. Онтон биһиги Төлө нэһилиэгиттэн сүлбэ икки иистэнньэҥ кыттаммыт үс сыл устата он биир таспаны уонна он биир курдууну тиктибит. Үтүө күнүнэн бу билигин эһиги төлөйдөҕө кустук уһуйааҥҥа кэлэн тураҕыт. Ол курдуктан 1962 сыллахха аан бастаан биһиги Яслисад Мэнди бөһүнүгэр аһыллыбыта. Ол онно бастакы заведующайынан Каженкина Евдокия Митрофановна үлэлээбитэ. Хаттан икки сыллаахха бу Яслисаппыт туохха төлөгө көһөн киирбитэ. Онтон Оҕуһунаҕы сыллаахха сүбэ биэс миэстэлээх саҥа уһуйаан тутуллубута. Бу манна Семенников Василий Васильевич сүүрэн-көтөн, Украинаттан үлэһиттэри, тутааччылары аҕала тутан уонна туох баар оборудованиетын, мебелин барытын куораттан тиийэн таһаарбыта. Онон биһиэхэ үрдээх элбэх күүстээх көмөнү оҥорбута. Онтон биһиги уһуйааммыт попечителя Адамов Егор Егорович биһиэхэ бу икки тыһыынча сыллаахха икки тыһыынча үтүө дьыаланан спортивнай зал тутан биэрбитэ уоннаттан бу сүүпэ сыллаахха бу февраль олунньу он түөрт күнүгэр бу десаптыгар көһөн киирбиппит бу десаппытын биһиги биһиги попечительбыт Олоппоос бааһынай хаһаайыстыбатын салайааччыта, тыа хаһаайыстыбатын күөлээх үлэһитэ Сененков Василий Васильевич аатын иҥэрбиппит. Бу билигин бу уһуйааммытыгар отут икки үлэһиттээхпит, онтон уон уон үһэ педагогтар, алта уон оҕо списогынан алта уон оҕолоох. Быйыл биһиги уһуйааммыт биэс он биэс сылын туолар. Ол курдук мааҕын эппитин курдук Мээндиэх алтыан биэс сыллаах кытын бастакы дьаһала саат аһыллыбыта. Бу быйыл биэһун биэс сылбытын туолабыт.
Биһиги Төлөйдөөҕү куска куһуйаан икки тыһыынча уон тоҕус сылтан республиканскай инновационнай площадка быһыытынан үлэлиибит. Аһаҕас эйгэ ситимэ диэн Чурапчы Уһукталга детсад буолан бары холбоһон проект суруйаммыт үлэлиибит. Биһиги проекпыт чэгиэн оҕо эйгэтэ. Биһиги бу проегынан иитээччилэр бары биирдии индивидуальнай проектаахтар. Бу проектарынан кинилэр сообщество, оҕо уонна улахан киһи бииргэ үлэлээһинигэр проект оҥороннор үлэлииллэр. Оҕолорбутугар туох баар кэрэни, үчүгэйи бу билиҥҥи сайдыылаах үйэҕэ тэтимигэр олорсон тэҥҥэ үлэлиир-хамсыыр ситиһиилээх дьон буола улааталларыгар бастакы олуктары уурар.

грант главы республика Саха Якутия 1 миллион ылан турабыт сөп иккитинчи сылга гран каннибазы эмиэ 1 миллион ылан олоробут бу каннибазаны иккитинчи уонаа сыллаахха толоон диэн сиргэ уже туттаммыт билигин билем турар былырын иккитинчи он тоҕус сылга биһи оскуола улус делегация кииреммит республиканскай күһүҥҥү продовольствие 2019 киирэн кыттан турабыт онно бастакы миэстэни ылбыппыт уонна кыһыл көмүс медалинэн арааламмыппыт так онуттан бу быйыл ситиһиибитин буолар бу күһүн тахсыбыт республика тоҕон тоҕус агрошколатын рейтингер быллаҕана бэһис мессин ылан турабыт бытым эмиэ бу юбилей бүтэр улахан ситиһии дьаһаныыбыт та олорбут выпускниктарбыт бары сүүс бырыһан үөрэххэ киирэллэр частоннун техническай үөрэххэ киирэллэр биһиттэн бу математика учителя Татьяна Афанасьевна Адамова, физикабыт учителя Васильева Мария Дмитриевна бүтүн үлэлэрин түмүгэ буолар дианыыбыт. 1999 сылтан үлэлиир спорт школа филиалы бар биһиэхэ тустууга оҕолорбут ситиһилэри оттон бар диэххэ ол курдук

Биһинэ направлениеба дьыдьатым уласта болар. Ол эбэтэр сүһүлэрдээхпит, сылгылардаахпыт, онуттан сайыҥҥы түөрин бир пришкольнай оҕурут аанын бир оҕолорбут өлүннэрэбит. Онуттан сөрбө баһаналардаахпыт, куртопу үүннэрэбит. Чэ бу юбилейнай сибэстээн биһи бары манны үөрэммит выпускниктарбытын, үлэлээбит учууталларбытын, ветеран учууталларбытын, аха бу үүнэн эрэр Туон сыллаах юбилейбитинэн барыгытын ититии-синник эҕэрдэлиибит.
Силэнсия выйкусуна Иван Макаров толлара, Петр Файранов мелодията, хормейстер Саха Республикатын культуратын туйгуна Матрена Смирникова, аккомпаниатор Спиридон Котовцев.